Komm mer halen de Sex fir dono. Okay. Dat ass eng gutt Idee, Cat. Als éischt, als éischt e bësse Kommunikatioun an da Sex. Fir d'éischt Grenzen setzen. Hëls du schonn op? Ja, natierlech. Ja. Also wéi elo schonn e bëssen duerchgeklongen ass eventuell schwätze mer haut iwwert Boundaries oder och nach Grenzzéiungen oder Grenzen genannt op Lëtzebuergesch. An Tess, ech muss der éierlech soen, ech war e bëssen iwwerfuerdert. Firwat? Well ech mer geduecht hunn, ok, Iwwer wat schwätze mer elo? Grenzen, geet et ëm kierperlech Grenzen, kierperlech Grenzen bei Friemer, bei Leit déi mer kennen, dann Grenzen an Frëndschafte mat der Famill, a Libesbezéiungen an dann dann hunn ech mer d'Fro gestallt okay Moment mee wat sinn am Fong iwwerhaapt Grenzen an wéi mierken ech déi bei mir, wéi mierken ech déi bei anere Leit, wéi kann ech déi kommunizéieren, wat wat steet iwwerhaapt hannert Grenzen, dann hunn ech ugefaangen iwwer Grenzen a Bedürfnisser nozedenken Voilà. Mee jo, et ass einfach wouer, dass Grenzzéiungen einfach mat allem ze dinn hunn, an dass, mir maache lo eng Folleg explizit doriwwer, mee u sech ass dat ënnerschwelleg schonn thematiséiert ginn an all ja. eisen anere Folgen och. Soubal s de a Relatioun mat anere Leit trëtts, jo, spille Grenze mat, huet jidderee seng eege Grenzzéiungen, wou e sech wënscht, dass anerer déi respektéieren an jo, datt ee selwer eebe muss op deenen aneren hir Grenzzéiungen oppassen, souwuel kierperlech, wéi s du elo schonn opbruecht hues, wéi och emotional, intellektuell, materiell, also dat ass extrem breetgefächert. Jo. Also, let's, let's jump into it. Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessie a mat mir, dem Anne. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the hat you fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ech war virun e puer Wochen an der Vakanz an engem Hotel an d'Proprietärin, vum Hotel huet enges Owes mat eis geschwat a fir eppes ze erklären, huet se, ass se mir mat der Hand an d'Genéck gefuer. Ëh. Komplett onerwaart an ech war einfach nëmme wéi verstengert. Ech hunn näischt gesot, also et war nëmmen e kuerze Moment, mä ech war esou, wéi kann si eng Persoun déi mer komplett friem ass, mengen et wär ok mech éischtens unzepaken an zweetens mech op sou enger intimer Plaz wéi dem Genéck unzepaken an wéi kéint een domat ëmgoen ouni dass ee bemol sou eng riese Saach draus mécht. Well wann ech dee Moment esou gewiescht wier, hey, pack mech net un, da wär einfach d'Stëmmung op dee Moment bësse ruinéiert gewiescht oder wéi och ëmmer. Et wär einfach esou e Störfaktor gewiescht, deen einfach guer net erapasst, well si einfach nëmme mega léif wollt sinn an Smalltalk gemaach huet an, jo, esou en zäertlege Gest u sech gemaach huet. deen awer einfach net ok war. An dat huet mech drop bruecht, dass mer mol eng Kéier eng Folleg iwwer Boundaries misste maachen. Ah, esou ass dat geschitt. Esou ass dat entstanen. Aha, ech hu mech scho gefrot. Also ech mengen, dass dat och ëmmer eppes jo mat Muecht ze dinn huet oder mat enger, jo, Hierarchie, déi duerch iergendeppes entsteet. Ech mengen, dat gesäit een och ganz vill bei Kanner, wéi, wéi Erwuessener mat Kanner ëmginn. Do ginn och esou Grenzzéiungen oft net ja. respektéiert. Ja, ja. Gëft dat hat mol eng Bees ja. an äh, dann ass kann se nee an dann ass de Beist kant. Ja. An sou krémer beibruecht, dats am Fong eng Grenz zéien a soen, wanns de grad net Loscht oder d'Bedürfnis duerno hues, déi Form vu Kierperkontakt mat enger vläit souguer Persoun ze hunn, déi der net besonnesch sympathesch ass. Ja. ähm, Jo an da kriss du gesot nee dat ass net okay deng kierperlech Grenz iwwer déi muss de ewech goen an dat si wéineg mé kleng Situatiounen. Mee dat was du lo grad gesot hues mam Kand, also dat ass jo jo wann e Kand einfach seet ech wëll dat net an den Erwuessene setzt sech doriwwer ewech an ass esou dach du mëss dat elo well dat gehéiert een dat mhm. gehéiert sech esou. Mee wat ech gemierkt hu wéi ech e äh, bëssen iwwer dat Thema lo nogeduercht huet fir mech virzebereeden mhm. ähm, ass mer einfach bewosst ginn, datt et dass dat nëmmen ee ganz klengen Deel ass vu Grenzzéiungen, wann een explizit Nee seet, mee et huet och einfach ganz vill eppes mat Respekt ze dinn oder mat, jo, einfach onausgeschwatene Saachen op jidde Fall. Also zum Beispill, wann eng Persoun dir ze no trëtt. Ech hu Leit a mengem Ëmfeld, déi systematesch, also déi einfach ganz no bei mer stinn a mat mer schwätzen, esou datt ech praktesch net hir zwee Aen ka gesinn. Jo, dat ass eben eppes, wou ech net dee Moment soen, Neen, ech. Oder wou déi Persoun freet, Kann ech mech mega no bei dech stellen? An ech si sou, Nee. A se mécht et awer. Et ass einfach esou, eigentlech misst et common sense sinn, dass de eng gewëssen kierperlech Distanz häls zu Leit ausser. dass dein Partner an du gëss dem grad e Kuss. Keng Ahnung. Ja, mee dat weist jo och, dass einfach virun allem esou kierperlech Grenzen, esou Nähe, Distanz Saachen vun Persoun zu Persoun kënnen mega ënnerschiddlech sinn. Ja. An ech kennen och Leit, bei deenen ass mer heiansdo, passt et mer déck gutt, dass se mer grad esou no sinn. Dat ass dann iergendwéi schéin an heiansdo ass et genau déi selwecht Distanz an et ass mer einfach ze no. An dat ka sinn wéinst där Persoun, dat ka sinn, well mer op iergendenger Plaz sinn, wou ech mech net wuel fillen oder halt méi wuel fillen. Mä dat kann och einfach sinn, well ech e weirden Dag hat an einfach grad net sou. Oder mer Schweess richen. Jo, jo. Mee wat ech och nach geduecht hu beim Kierperlechen, also et denkt een ëmmer direkt un wierklech Kierperkontakt oder un kierperlech Nähe, mee och zum Beispill, wann een dech ustacht. virun allem wann et eng friem Persoun natierlech ass, mee och wann et eng Persoun ass, déi dech kennt an déi s du kenns, ass dat och esou eng kierperlech Grenziwwerschreitung, esou wann ee, virun allem wann s de Bléck net erwiders, dann ass dat net ok. Bon, dat géif ech soe wär et mol fir unzwecken zum kierperlechen. Ech hat

Si seet, Ja, komm, dat ass net esou schlëmm. Maach et dach trotzdeem. Ech hunn och am Ufank et net wollte maachen an dunn hunn ech gemierkt, dat ass guer net esou schlëmm an Übung macht den Meister. Ja. Also da kommen ëmmer esou. Also ech fannen dat och schwiereg. Ech hunn nämlech och gemierkt, säit ech wierklech och e bëssen iwwer esou Boundaries eben nodenken, wou d'Grenz ass zwëschent eng Persoun encouragéieren a probéiere vläicht nach ëmzestëmmen. Ja. An. net hir Grenzzéiung ze respektéieren. Ja. Dat ass eng ganz schmuel Grenz, ja, ja. well jo heiansdo zögert eng Persoun e bëssen a se brauch einfach vläicht e bëssen nach méi Informatiounen, fir sech kënnen ze decidéieren. Mee iergendswann muss een einfach respektéieren, okay, déi Persoun wëll net Ja. an ech kann et vläicht net novollzéien, mee dann ass et eebe sou. Ja, ja, ja. An dat, wat s de elo sos mat ech kann et net novollzéien, fannen ech en déck gudde Punkt, well am Fong andeems de, Probéiers déi Persoun ze encouragéieren. Iergendwann schléit et enke ëm, dass de am Fong net méi ëm déi Persoun geet, mee ëm däin eegent Bedürfnis, dass si dat mécht. Sou. An ech hunn, wou ech driwwer nogeduecht hunn, ass mer opgefall, sou dass et déck vill dann net méi ëm déi aner Persoun geet an ëm d'Wäertschätzung vun der anerer Persoun an iergendwéi sensibel wouerhuelen, wat si wëll oder kéint wëllen a wat sou Gefiller sinn, mee dass et méi ëm mech selwer geet sou an ech fannen dat ass och déck oft wann eng Persoun dann eng Grenz gezunn huet an seet nee ech wëll dat net da sinn dat dann déck oft op sech bezitt a perséinlech hëlt sou da sinn dann sou bëssen och aus Selbstschutz quasi fir säi Verhalen net a Fro ze stellen et dann de Problem bei der anerer Persoun sicht zum Beispill seet jo mee wech wissen guer net wat däi Problem ass dat ass mega iwwerdriwwen an sou an doduerch quasi de Fokus vun der anerer Persoun fort hëlt op sech selwer An ech menge wat do mega wichteg ass ass ze gesinn, mee déi Persoun zitt déi Grenz net fir mech ze kritiséieren oder fir datt ech mech schäiss fillen, mee fir sech selwer. An dat ass mega cool, datt se sech traut bei mir déi Grenz ze zéien an dat och ze kommunizéieren. Éischtens an zweetens, si kritiséiert jo net mech als Persoun, mee einfach mäi Verhalen. Sou, an dat fannen ech mega wichteg bei Grenzen am Kapp ze behalen, well wann ee mierkt sou, okay ech sinn iwwer d'Grenz vun enger anerer Persoun gaangen, kann et heiansdo déck schwéier sinn, sech dofir ze entschëllegen an ze soen, hey sorry, dat war net cool, oder ze froen, brauchs de grad eppes? Also heiansdo ass een am Clinch och mat sech selwer. Well net onbedéngt eng Persoun een encouragéiert eppes ze maachen, wat een net wëll maachen, mee einfach et eng bestëmmt Situatioun gëtt, déi deng Participatioun erfuerdert. Zum Beispill? Ech hat elo d'Situatioun viru puer Woche wou eng Iwwerraschung geplangt war fir eng Persoun an do sollt esou eng kleng Performance gemaach gi vu puer Leit. Ech mengen dat huet ee jo och esou op op Gebuertsdeeg oder och op Hochzäiten dann zum Beispiel mussen eng dass das Riede gehale ginn mhm. oder es kleng klenge Sketch gemaach gëtt an de Moment was du so okay wann ech net matmachen dann verdiewen ech denen ja. bëssen oder ja, ja. Ech, ech sinn da net en Deel vun der Iwwerraschung oder vun dem besonnege Moment ech Setze mir da selwer den Drock, fir mech ze iwwerwannen, well d'Situatioun et jo erfuerdert, dass ech dat maachen? Och dann dono, wann ech et net maachen, e schlecht Gewëssen ze hunn? An dat ass eppes, wat e mega laangwierege Léierprozess ass, hunn ech d'Gefill. Also wou ech elo nach Saachen iwwer mech selwer léiere, wou ech. Lo mierken deelweis ah et ass ok nee ze soen, et ass ok do net mhm, mat ze maachen esou ja, ja. nëmme well jidderee mat mécht an nëmme well et mega cool wier wann ech och giff mat maachen, ass et och ok wann ech einfach mech raushalen an et passéiert näischt Schlëmmes. Ja. Äh, déi meescht Leit respektéieren dat virun allem wann ech äh, ebe soen, dass mer dat onangenehm ass. Ja an ech mengen do ass einfach déi beschte Léisung ganz kloer dat ze formuléieren, well soss gëtt et weird. Mee ech mengen et gëtt guer net weird wann ee seet, ah nee ech mengen ech hu keng Loscht drop sou. Mee ech fannen et guer net sou einfach déi acht Grenzen wouer ze huelen. Also ech hunn dat zum Beispill bei menger Famill, ech hu Famill, eng grouss Famill déi net zu Lëtzebuerg ass an ech gesinn déi sou een all een zwee Joer. An am Fong doduerch, dass si quasi meng Bluttsverwandtschaft sinn, sinn ech supposéiert, bei si ze fueren a gären Zäit mat hinnen ze verbréngen. Mee ech mierken am Fong, eis verbënnt guer näischt. Et ginn esou vill Ënnerscheeder, déi maachen, dass ech mech onwuel bei deene Leit fillen. An do dann awer virun allem, wann ech dann mat mengem Papp, an dat ass mengem Papp seng Famill, bei si fueren, ze soen, am Fong wëll ech net oder am Fong komm mer fueren en Nomëtten an dann, wann ech glift, fuere mer erëm heem. Fir dat ze soen, well dat verletzt jo mäi Papp, et brécht déi Erwaardunge vun, du muss jo iergendwéi frou mat denger Famill sinn an eens mat deene ginn. An ech fille mech awer einfach oft esou onwuel, wann ech do si, virun allem wann et méi laang ass oder wa mer do iwwernuechten. An ech fannt awer mega schwéier duerch déi Situatioun an den Drock och vu baussen do ze soen, nee am Fong wëll ech dat net. Jo. Éier mer bei de Punkt kommen, wéi schwéier et ass Grenzen ze setzen, also wouriwwer mer onbedéngt nach schwätze mussen, wollt ech nach eng nei Kategorie vu Boundaries aféieren, an zwar intellektuell. Domat mengen ech wann. een zum Beispill bestëmmt Prioritéiten huet oder bestëmmt Wäerter an esou weider an aner Leit dat net respektéieren oder de Geck domadder maachen. Hues de e Beispill? Also ech sinn Vegetarierin an wann Leit, also dat hat ech virun allem wéi ech nach méi jonk war méi oft, dass Fleeschéisser oder Allesiesser, wéi och ëmmer een se nenne wëll, de Geck domadder gemaach hunn oder jo ugefaangen hunn, dat ze diskreditéieren, ze soen, jo, dat, wat ech domat giff bezwecken an, jo, einfach hiert Iessverhalen iwwer mäint ze stellen an als dat Bessert duerzestellen. Jo, yes, kann ech verstoen. A wou s de dann och einfach dech kleng hälls, well. Si mengen dat jo net béis a si si jo just besuergt, dass de net all deng Nährstoffer kriss. Jo, voilà, dat sinn. An da ass, mengen ech, och erëm dat selwecht mat, amplaz ze verstoen, wat d'Grënn vun där anerer Persoun sinn, fir verschidde Saachen z'iessen oder net z'iessen an iergendwéi, einfach wertzeschätzen dass déi Persoun sou ka sinn wéi se ass. Also geet et am Fong ëmmer nëmmen ëm dech an sou vill och dat eegent Onwuelsinn vläicht mat Situatiounen. Jo. Dat huet jo och vill mat domadder ze di wéis de erzunn gi bass an ebe grad och well ee bei Kanner sou oft Grenzzéiungen net respektéiert. Grenzzéiungen oder Grenzen. A virun allem et bei Meedercher, bei Fraen, een et aktiv souzesoe bäibruecht kritt, datt sech onwuel fillen dozougehéiert. An dat mécht et mega mega schwéier och fir et iwwerhaapt ze fir ze erkennen also natierlech mierkt een ech fille mech grad onwuel ja. mee das awer och so et ass ee sou dru gewinnt also ech perséinlech si mega dru gewinnt mech onwuel ze fillen ja. an alle méigleche Situatiounen et gehéiert fir mech einfach dozou an einfach ähm, ech muss mech aktiv drun erënneren okay Et ass mäi Recht, hei erauszekommen aus der Situatioun, mech ze distanzéiere vu deem Kontext hei, wou ech mech grad onwuel fillen. Esou. Jo, jo, jo, jo. An ech mengen, d'Setze vu Grenzen ass jo och oft esou schwéier, well ee fir d'éischt emol dee Moment brauch, fir ze identifizéieren, firwat, wouhier kënnt dat komescht Gefill, Firwat kann ech verschidde Saachen net einfach esou stoe loossen, etc. Etc. An dofir een emol fir se fir d'éischt emol mat sech selwer a Kontakt komme muss. An oft an deene Situatiounen ass een jo esou verwirrt oder do geschitt jo och schonn mega vill erëm a ronderëm, dass et déck schwéier ass esou dee Moment ze fannen, fir mat sech selwer a Kontakt ze kommen an ze kucken esou, ok, firwat fillt sech dat grad blöd un? An och jiddereen huet e bëssen aner Grenzen. Ja. Dofir ass et och schwéier, well heiansdo mierkt een, okay, dat do hunn ech guer net gär, mee dat schéngt awer fir all déi aner ok ze sinn. Vläicht muss ech mech upassen. Also et weess ee jo ja. net onbedéngt direkt, ähm, wat den, äh, den Ursprong ass oder wéi een domadder ëmgoe soll. Mm, ja, well ech menge Grenzen kommen virun allem duerch speziell Erfahrungen déi's de halt am Liewe gemat hues an dowéinst ass et och esou hëllefräich sech vläicht e bëssen iwwert d'Liewen an d'Geschicht vun enger Persoun auszetauschen fir kënnen nozevollzéien oder nozeëmpfannen firwat déi Grenz grad gesat ass a wéi ech déi kann anuerdnen an esou. Woubäi een d'Heinze mengen ech och net rausfanne kann, also fir verschidde Saache gëtt et och keng Erklärung an et ass och ok heiansdo. einfach nëmmen eng aner Persoun lucht ze fannen, ouni ze wëssen äh, wat, äh, fir wat ze so ass, wie se ass. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Net dass ech äh, hat lo géif als lucht bezeechnen festzehalen. Bett war lo jiddefalls och e Beispill fir Material Boundaries. Mhm. Ähm, Ja voilà, einfach wéi wéi wéi aner Leit deng Saachen benotzen, wéi laang se se halen, wann se se léinen, a wéi engem Zoustand se si wann se erëmkommen. Mä dozou fale mer zwou Saachen an. Éischtens, ech hunn haut beim Raumen Deng Big Lebowski DVD erëm vun Tessy, ah, déi ech ja. mal viru véier Joer vun der geléint hunn. Mhm. Kriss du dat Zeug? Ja. Ähm, an zweetens, äh, vun aner Leit hir Telleren iessen. Ech weess net, ob du die Situatioun kennst. Du gehst an de Restaurant an mhm. du bestellst Sache fir z'iessen. A scho beim Bestellen muss de quasi rausfannen ausser du kenns déi Persoun scho méi laang, mä dat ka jo trotzdem vun Owend oder Mëtteg zu Mëtteg verschidde sinn, ob s de wëlls Saachen deelen oder net. An da kënnt d'Iessen an da muss de erausfannen, ob et ok ass bei där anerer Persoun ze schmaachen oder net. A verschidde Leit, oft och Elterendeeler oder Partner oder Partnerinnen, fueren einfach esou mol mat hirer Forschett an däin Teller. Yep. Um, ähm, mech perséinlech stéiert dat net. Um, ähm, Mee ech hat awer schon Leiit mat deen ech Iesse gange sinn, fir déi dat absolut nie Rose okay. oh. An ech war sech so nach immer du kannst ger bei mir schmachen an der se méchen die aner Perun ah, du kannst och bei mir schmachen. Mm. Mir tendenziell ass dat wat dat dem Teller vun der anrer Perun läit, sou wie se ëmmer méi sexy wie dat wat dem mégen den Teller läit. Schmengen dat ass psychologisch einfach se. So. Dat hänkt dovun of wéi gutt s d'am Bestelle bass, Sally. Ech bestellen ëmmer dat Bescht op der Kaart. Ok. Mee wat mer nach. Esou vill zu materielle Saachen. Wat mer och nach agefall ass, war, wann s de keen Auto hues an der Autoe léins vun aneren oder vun aneren heem gefouert gëss an einfach, jo, d'Generositéit vläicht och iwwerstrapazéiers, dat. Dat ass esou en Beispill, wat mer spontan an de Kapp komm ass fir materiell Boundaries. Äh, e weideren, äh, eng weider Kategorie, déi ech hunn, ass Zäit. Äh, viraussetzen, dass aner Leit äh, vill Zäit hunn, äh, dass se genuch Zäit hu fir op dech ze waarden. Do mierkt een, wéi villfälteg déi, déi Thema Boundaries ass. mee ech fille mech net respektéiert oder ech hunn d'Gefill, dass déi aner Persoun mech net als e Mënsch wouelt, dee Saachen ze dinn huet, wann ech eng hallef Stonn waarde gelooss ginn. Mm -hmm. so, zum Beispill, wann s de mat enger Persoun befrënnt bass oder zesumme bass oder Famill bass, déi einfach systematesch ëmmer Verspéidung huet.

Hunn ech och schonn oft d'Erfahrung gemeet, dass een da mega vill Zäit matenee verbréngt oder verbrénge wëll an dass et do vläicht och ënnerschiddlech Bedürfnisser gëtt, wéi vill oder wéineg Zäit ee matenee verbrénge wëll. An do ee sech awer vläicht oft net traut, eng Grenz ze zéien an ze soen, hey, haut den Owend brauch ech en Owend fir mech eleng oder ech wëll léiwer mat enger Frëndin oder engem Kolleeg eppes maachen, well een dann Angscht huet, dass déi aner Persoun sech zeréckgewise fillt. duerch déi Grenz, ja. wat mengen ech ähm, e Problem ass, den an ganz vielen andere Situationen nach so ass. Ähm, mir ech mengen awer dat langerfristig gesinn an dat ass dorem allgemeng iwwerdrobar et besser ass, déi Grenz ze zéien, die vielleicht in der Situation onangenehm ka sinn mhm. méi mhm. langfristig méi längerfristig einfach die besser ja. Lesung ass. Ähm, an zum Beispiel an der Situation dat eng de gut Lesung ass allgemeng driwwer ze schwätzen, wéi vill Owenter an der Woch wëlle mer eis gesinn, wéi vill Owenter an der Woch wëlle mer beienee schlofen an do ze kucken, ok, wat wënschen ech mir, wat wënschs du mer a passt dat beieneen a wann net, wéi kënne mer do vläicht e Mëttelwee fannen. Jo. Bon, als lescht Kategorie hat ech nach bemuttern opgeschriwwen. Ech weess net, wou dat géif hipassen. Et ass net, datt ech perséinlech Erfarungen domat gemaach hunn, mee et ass mer an de Kapp komm, wann een ëmmer mengt, jo, da mussen ze hëllefen oder da musse Saachen ze erklären an Saache fir dech ze maachen an. Jo, also ech kennen dat aus menger Eltere-Kand-Bezéiung op jidde Fall, dass déi Persoun et nëmme gutt mengt quasi an dann, dat fannen ech dat Schwieregst dodrunner, well dann och eng Grenz zéien ëmmer heescht, quasi déi gutt Intentioun yeah. net wouer ze huelen sou an do e wäertschätzenden Ëmgang mateneen ze fannen an ze soen sou hey schéin dass de dech wëlls ëm mech këmmeren mee nee merci yeah. ass mega schwéier. Yeah. Ja. Dat ass einfach dat ult dat schwéiert dru well keen also déi wéinegst mengen et béis wann se engem seng Grenzen äh, verletzen mee mm. et kënnt ebe vir An ech mengen, alles, wat mer grad soen, huet natierlech och extrem vill mat Sex ze dinn, well een do och ka Boundaries verletzen. An ech fannen, dat hänkt alles zesummen, well ech mech einfach froe wéi kann et sinn oder wéi kéint et sinn, datt am sexuelle Beräich ëmmer Grenzzéiunge respektéiert ginn wa mer am Alldag offensichtlech esou schlecht doranner sinn. Ja. Et hänkt einfach zesummen. So, ja. Wann de, gi ëmmer zwou Säiten, engersäits d'Feingefill fir Grenzen vun den aneren ze respektéieren, awer och d'Selbstkenntnis fir seng eege Grenzen ze kennen a kënnen ze kommunizéieren. Äh, dat sinn einfach Kompetenzen, déi muss de der untrainéieren. Ja. An voilà. Dann wanns de se net hues, da feelen se der an all Beräich. Ja, ja. An dat heescht och beim Sex natierlech. Yes, schwätze mer iwwer Sex elo. Yes. Grenzen zéie beim Sex. Also ech mengen do ass d'Regel Nummer eent op dat eegent Gefill ze lauschteren an ze kucke fillen ech mech wuel oder net. An tendenziell wann ee sech onwuel fillt, Heescht dat jetzt, ech sollt vläicht eng Grenz zéien, aus wéinge Grënn och ëmmer, oder déi Persoun kënnt ménge Grenzen ze no? Ja. An et ass elo egal, ob dat ass mat enger Persoun, mat där s de schonn déck laang Sex hues, oder ob et e One-Night-Stand ass, oder iergendeppes Spontanes. An ech fannen do frëndlech Nee Merci ze soen, ass mengen ech nach am allerschwéiersten esou an ech denken wat do wat mir do gehollef huet ass mer ze iwwerleeën ok mee Sex hunn de Sex fänkt net ab deem Moment un wou ech quasi plakeg sinn an iergendwelch Hänn mech beréieren sou mee de Sex fänkt schonn un quasi oder déi sexuell Interaktioun fänkt schon un beim Flirten a beim matenee schwätzen mhm. an sech ausdoen an so an do einfach fir run ze kucken wéi, wéi fielt sech dat un a wéi kann ech do scho Grenze kommuniceieren an iwwer wat kann ech vielleicht auch schwätzen fir dass et do no wann der plake spaß net scheiße ja an du ähm, fand ich et och relevant, dass een bëssen och op Signaler oppasst vum Géigeniwwer, well wann ech d'Gefill hunn, eng Persoun respektéiert meng Boundaries net, wa se mat mer flirt oder wa se sech mat mer ënnerhält oder wa se Kierperkontakt initiéiert, da wäert se dat warscheinlech och net maachen, wa mer wierklech Sex hunn. An heiansdo funktionéiert et halt net gutt Nee ze soen, mä dann sinn esou Saache wéi d'Hand wech ze huelen oder anzwousch anescht hin ze leeën oder esou, also esou net-verbal Grenzzéiungen quasi, vläicht méi einfach. A wat mir hëlleft ass och dann virdrun quasi doriwwer ze schwätzen, wéi ee sech verstännegt wann sech eppes net gutt ufillt an dann virdrun zum Beispill ze soen, Hm, jo, wann ech eppes maachen wat sech net ok fir dech ufillt oder sou, kanns de gären meng Hand inzwech anescht hi maachen oder kanns de gäre soen, hm nee oder hm kann mer eppes anescht. An dat eng Kéier ausgeschwat ze hunn an nach ze soen, hey et ass ok wann s de mer eng Grenz zitts an ech fannen dat cool, mécht schonn eng ganz aner Stëmmung iergendwéi am Raum. An ech kennen och Leit, déi soen, si vereinbaren sech iergend en Zeechen oder iergend en safe word, well dat méi einfach ass, virun allem wann s de méi oft matenee Sex hues. Et soll een och net nëmmen dono goen, wat eng Persoun seet, mee och op hir Kierpersprooch oppassen. Ja. Well ech mengen, wann eng Persoun wéi verstengert do läit, da fillt se sech vläicht net wuel. Vläicht dach, mee jo, da kann een eben nofroen, esou wann ee sech onsécher ass. Ja. A generell, wann een net genau weess, wat déi eege Boundaries sinn, kann et hëllefen, fir wann ee sech an enger Situatioun onwuel fillt, sech. Also wann een dee Moment et net kann, dann awer vläicht owes, wann een eleng ass, oder den Dag drop, sech Zäit ze huele fir sech eng Ecker an déi Situatioun eranzeversetzen an sech ze iwwerleeën, ok, wat huet genau gemaach, datt ech mech onwuel gefillt hunn a wat hätt genau missen anescht sinn, fir datt et mer besser gaange wier? Wéi kéint ech d'nächst Kéier anescht mat där Situatioun ëmgoen? Wat och kann hëllefen ass Tagebuch ze schreiwen oder jo ebe konkret Situatiounen opzeschreiwen, wou ee sech onwuel fillt, well dann erkennt ee vläicht Musteren. An do sech ze froen, wat sinn d'Situatiounen, an deem ech zum Beispill och d'Gefill hu mech ze verteidegen oder esou Momenter, an deenen ech eppes gemat hu wat ech net wollt. Oder mech ze verstelle, jo. Jo, an do gëtt et en zimlech neist, eng zimlech neist Broschür, Grenze setzen, op Däitsch Grenzen setzen ein Arbeitsbuch vu Las Migras, dat ass esou eng Anti-Diskriminéierungs a Berodungsstell vun der Lesbenberatung Berlin, an déi kritt een online. An do si wierklech och mega vill esou Übungen derbäi, fir erauszefannen, ok, wat si meng eege Grenzen, wat sinn esou Bedürfnisser derhannert, wéi ka vläicht och dat selwecht Bedürfnis bei zwee ënnerschiddleche Leit zu aneren quasi Grenzzéiunge féieren an wéi ginn ech am Fong mat menge Grenzen ëm, mat deene vun den anere Leit. Mir setzen de Link dozou op jidde Fall an d'Beschreiwung. Op eise Site. Genau, well déi huet mer och zimmlech gehollef nach eng Kéier zum Thema Grenze bei mir esou eng Selbstreflektioun ze maachen an och ze checken, wat alles iwwerhaapt do dranner ass. An ze mierken esou, wow, virun allem an esou intime Bezéiungen, ass et oft net sou einfach eng Grenz net ze iwwerschrieden an ech hu vläit och Saache gemaat déi net net sou cool waren ja. heinsdo a Bezéiungen an ja. ass net ass dit scho bësse wéi ja. ass schon net cool sech mat ze selwer auserneen ze setzen méi ja. ja das awer wichteg ja wichtig dass sech mat dir selber ausernee sitzt Kelly ja, Ma dann äh, vill Spaß beim äh, Iech selwer hannerfroen. An dann komme mer elo zu eiser cooler Rubrik. Wahrscheinlech net. Mir hu vill ze laang geschwat fir un eng Rubrik hannendrun ze läschen. Vläicht ass et elo Zäit fir schlofen ze goen. Gutt Nuecht! Ja, gutt Nuecht! Äddi! Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, op Instagram an um Site sexpodcast punkt lu. Oder op all äre gewinntene Podcast-Plattformen. Méi wéi sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndleger Ënnerstëtzung vum Cesas, dem nationale Referenzzenter fir Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet, finanzéiert vun der Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte. Den CSAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.